chirwisa zvirwere tisaita sapere ngatishandise njere kuenderera mberi tingazoregera here eh, imimi munoziva tinoziva tese kuti his excellency the president eh, ed mnangagwa vakaloncha nyaya yekuti tinofanira kuita clean up nyika yedu environment every first, every first friday of the month ndozvotiri kuita Asi nguva yakanga yapisa pisa Covid-19 takambomira kuzviita izvozvo. Iye zvino tiri kuita launch again kuti tadzokera panyaya iyaya yakataurwa naPresident kuti ngatiitei every first Friday of the month. Iwe pachako munhu kumba kwako, kubasa kwako, munzira maunofamba, mubhazi raunokwira, chechi yaunopinda woona kuti kwakachena here, hakuna tsvina here. Hatisi kurasira tsvina nepamawindo emotikari here? Hatisi kuunganidza tsvina iya tsvina yekuti zvimabhanana zvoorera zviri padhuze potanga kubridha mamosquito sezvo maakuziva iye zvino izvi kwakusvika nguva yekunaya and pakunaya ipapo tsvina iyo yakadaro inobva yanyanya kubridha mainsects saka tiri kuti isusu SeZanu PF ticharamba tichiita clean up sezvakataurwa naPresident asi nhasi tatangira pano paheadquarters pedu because charity begins at home. Maona tichicleaner, mhuri iri kucleaner mukati umu, vamwe vari kucleaner kunze. Izvozvi mwedzi unoya hatichaita panapa seZanu PF, tinenge taakuendawo kumwe totarisa matownship edu totarisa mahospitari pamwe totarisa marestaurants tondozvipira ikoko kuti tirambe tichiita clean up exercise iyoyi uku ipapo zvinotibatsira tikaita utsanana ihwohwo ndaa munoziva imi kuti one tikarega kuita utsanana ihwohwo ndo munoita mamosquito tobva taita malaria two utsvina ihwohwo ndo unoita kuti tiite chirwere chiya chinonzi dysentery kana kuti manyoka kana kuti cholera kana kuti typhoid ndopo zvinowamba ipapo three tikairega kuchenesa kuzvichenesa keeping clean ndopo vakunetsa futi even nyaya yecovid saka tiri kuti ngatirambei tichigeza maoko edu ngatirambei tichiramba tichiita social distance tibatsirane necovid asi clean up exercise inobatsira zvikuru muzvirwere kuvharidzira zvirwere. Pamberi peZanu PF, pamberi naPresident ED Mnangagwa, 2023 2023 pasi netsvina, pasi namarara, tiri kusangana after a very long period yelockdown and uh, during the lockdown period

kuti vataure nesu ne what his expectations are and uh, tobva taita basa and uh, as you heard from mtizwa hakusi kuti tangouya kutoungana then totaurirwa then after that tochitongoenda kuti tinongondomira mira and then todisappear So please, uh, let's listen attentively uh, to what Dr. Parry is going to say and then we start our work. Pamberi nezanu PF, pamberi na President ED Mnangagwa, 2023, 2023, pasi nemandu, pasi nechina, pasi. Uh, Dr. Parry. Pamberi mberi nezanu PF. Pamberi nekubatana. 2023. Idife. Idife. 2023. Pasi neCovid. Pasi. Pasi netsvina. Pasi. Pasi nechinja. Pasi. Makadii makombe dzese. Pamusoro iyi nhengo dzepolitbiro dziri pano. nhengo dzeCentral Committee masenior officials ese musangano ari pano isu tese tiri pano soroinesi nhasi izuva guru chaizvo rakadiklewa napresident his excellency president ed mnangagwa kuti aiwa kana tichisvika mumwedzi nemwedzi First Friday ngatikline nyika yedu its not just panama but nyika yese and ndinoda kuti titende president because pfungwa iyoyo haina kuwanikwa kwakawanda mudzimwe nyika ukaona mudzimwe nyika tsvina yakazara but hapana program yekubatsira nyika kuti vanhu vaite conscious kuti tinoda kuti tibvise tsvina kutinogara saka ini ndinofunga kuti president vakava neprogram yakanakisisa inobatsira utano hwedu hunobatsira zvakare kugara kwatinoita nemagariro kwatinoita isusu saka nhasi bvumauya pano makawanda kudai eh, comrade eh, macomrade mapolitburo members zvinofadza zvikuru kuti madzika mese youare all ready to do some work vamwe vatobata mabroom vatononokera vamwe ndozova kuti vane maslash ati ari paapa pachaitwa vamwe vane mishonga eh, yekuklinisa pasiku yekuita mop izvozvo ndozvotinenge tichida kuona pano pazamupia kuti kana wachipinda padoa panofanira kunhuwirira freshness kunhuwirira kuti apa pakanaka pano hapafaniri kunhuwa zviye zvekuti munoti a ah, unokuita akafungwa here kana kuti chii tichasmell very fresh and toda kuti iite example Kana nekuti vanhu vanouya kuzondivhizitira imimi munenge muri proud nazvo. Saka chii chaizvo chinonzi environment? Handiti program is really under environment, tinobatsirana nesu kuutano, but environment zvikuroti unofanira kuchenesa one musha kumba kwako Unogara iwe. Hazvisi zvekutombonyara kuti kana wauya kuno ndopo wakachena asi kana wakumusha kumba kwako waona tsvina around. Saka number 2 workplace ndio iripo nhasi ndio inenge mchitaura kwa mtu nditoda kuti tikwize panapa workplace should be seen kuti environment ya clean kana kuti three vari pano ndo wanoenda kumachechi machechi mazhinji ukaenda ko anenge akaklinwa zvakanaka but masurroundings acho anofanira kupindwawo zvakare for kumotinofamba mabus stops maroads and iye zvinotava kuti no to open defecation no iye zvinova chirimo masendirain omutown anonzi masendirain haifiridzi tahayati masendirain ndova kuti center line Ikoko kuseri ikoko tichiri kuona vanhu vachiri kuitira tsvina ikoko. No to open defamation. No solid liquid. Part of solid also liquid. Liquid waste inorewa weight, unoitira weight. Zviye sewerage unofamba that's liquid waste. Saka ndozvinenge zvinoda kuti zvigadziriswe izvozvo. Solid waste neliquid waste. ende isusu tiri pano kuti tizvigadzirise zvese izvozvo saka zvinoreva wet vomitas kuruzvo tinorutsa zviye vamwe vanongorutsira pese pese zvinobva mumuviri medu anything that comes out whether you are a man or woman chinange changobuda tisika chinofanira kundoraswa tinoziva kuti madzima edu eh, every month vanoita vanhu zvovanoita izvozvo part of that waste should be disposed properly Notungoti pese pese properly and ndinoda kutenda madzimai ukaona panapa it's very very clean hapambonyadzisa wa very very pleased with that saka zviri kunzi nenyika ino ngatifundei kuti waste yese inofanira kudisposwa kana kuti kuraswa zvakanaka asi ngaidistinguishwe kuti mabhodhoro pawo plastic pawo zvoitwa recycle ndozvaakutaurwa manje kuti let's recycle And as you know, a lot of the water that we drink is recycled. Imvura inenge yangobva munana manyamu muine tsvina zvekuti dhu but yogadziriswa yoitwa recycle. Izvozvo tinoda kuti zvizikanwe izvozvo. And zviri kunzi let's adopt a business model. Pamwe vari kuto dzimwe nyika dziri kutoita mari newaste. Whether it's mapepa, whether it's, they are recycling mabottle. It's, it's a business. And toda kuti mimi fanira kuti department webusiness imi mutibatsire just encourage us let's make it a business waste is not waste alone it can be made to a big business and tiri kuda zvikuru kuti zvisaitwe nemi chete as individuals but tiri kuita age isusu ezanupf wa age corporate vemacorporate vanaana coca cola macorporate mahombe aya kuti vatore this program to heart maindividuals macorporates machurch kunoenda mapostori kwese kuyo kana uri mupostori ndikuona kuti tinawo mapostori akagerwa musoro akawanda kana uri mupostori ko tinoenda kuyo kunonamatira kumasowe kwese all those places we should be able to look after asi ndiri kuita age zvikuru kuti please clean your homes hatifaniri kuti kana ndanzwa ndakambodaidzwa ii chiremba kunokuti arwara uye unosvika pamba pacho una very clean very very clean unosvika pakati you, you just get encouraged saka we hope isusu tese panapa in that mode kucleana Diarrhea, cholera, dysentery ndonguva yacho inoyi kana tisina kupinda zvinhu zvedu zvakanaka saka let's do that program saka nekupedzisira covid-19 ichiko pano comrade venge muchitaura kuti vanhu ngavabatane aiwa zviri kutonzi vanhu tuna social distance Tinge tichitoda kuti vanhu vasiyane because it's still there. People are still dying from COVID. Yes, zvino izvi tiri kushama kuti are we now getting a second wave because manumbers edu akukwira zvakare. And Minister of Health vakataura ivo kuti please haisati yapera COVID. Let's observe the same things. Wash our hands. social distance and kufara ndiona munhu wese akapfeka sikafu zvakanaka zvakanaka kuva kuti vakakava mhuno wakakava muromo even kana uri mulift vamwe vanoti kana uri mulift haiwa ndingazarirwe aa everyone ngatiite cover your mouth and your nose And especially in crowded places, especially in public. So don't be shy to be a leader in cleaning. Vamwe vanonyara kuti waonekwa achicleaner. Aiwa hazvisi basa rangu. Everybody, every home, every baba, every amai should feel it's part of their duty to clean up the environment. Pamberi neZanu PF. Pamberi neZanu PF.